Mizoram chhunga dil kan neihte zinga a lian ber pahnihna ṭam dil hi Saitual District Tualbung ram chhunga awm niin Saitual leh Tualbung khaw inkarah a awm a ni a. Chu mai ni lovin Mizoram tlang hming thang pahnih, Troy tlang leh Chalfilh tlang te chhim leh hmarah an ding ta u lur a. An inkarah chuan intithei fahranin ṭam dil chu a lo inkhuap li luau mai a ni. Ṭam dil hi Mizoram khawpui berar Aizawl aṭanga kilometre sawmriat panga hla awm niin Aizawl aṭanga i lo kal dawn a nih chuan Zema bawk lamah i lo tlan phei ang a. Chumi hnuah Mizorama futui tui tak leh hlar tak awmna hmun tuirial i lo thleng thla ang a, futuite inin i chhawlhal zualpui han dawm la, rei khawmuang lovin i lo tlan zel ang a. Mizo mi chak leh hmingthang leh pasalṭha Saizahawla luphumna hmun ngei Selingkhua i lo lut ang a, veilam kawng rawn zawh zelin, Tuirini kai rawn thleng thla anga zawn ram thiar pahin rei vak lo chu han chawl khawmuang la. Chumi hnuah Saitual District chu rawn dai lut rawh le. Kawng nuam takah rawn tlan chho zelin, fang khawpui kei fang khuaa i rawn lut anga, hmar lam hawi zawnga tlan phei zelin, Sai khawpui Saitual khuaa i tlan lut leh anga.

Dil khan khawl lam atanga ṭam dil lut thla turin kan tlan phei mek a. Dilkhan lam atanga i kal ve a nih chuan hei rual lovin chalfilh tlang chuan a lo hmuak cheng a, thla te han la in i duh tawkin han thlir la, chumi hnuah a ṭam dil lam pan in i tlan thla ang a, mahse in ring reng in awm rawh aw tih hlauh che ka tum lo a nia. Thlen hmain a hmuh lawk ve theih lo a, i hmu thut dawn a nia, intithei fahran in a lo inkhawp li luau ang a, a lo ngawi deuh hmuk mai ang, i nel lo riau a nih pawhin thil mak pawh a ni lo. A awm ve tho e, mahse han kal hnai hret la, han bel chiang mah teh, i rin ai tak chuan a lo nel awm zawk ang. A dil chhunga i duang tawk hun i hman hnuah a kam sira kal kual pahin ṭam dil chanchin ka hriat ang ang ka hrilh dawn che nia. Titiah chuan hmanlai hian ṭam dil hi nupa thuak khat hian lohah an nei a, mahse an pa zawk chu a thi ta a, an lohah chuan an ṭam kung khat hi a awm a. Zan khat chu chu nu mu mangah chuan a pasal chu a lo inlar a, an ṭam chu duat taka enkawl tur leh pawt phawi lo tur chuan a ti a. Tichuan zan tin a mu mangah chuan a inlar ta ṭhin a. A pasal chuan a sawi ngai hlir hi a sawi a, chu nu chuan engvanga pawt phawi lo tura min ti ziah nge maw a nih le, ka han fiah teh ang a ti a, a pawt phawi ta mai a. Chu veleh tui hi a lo chhuak a, chuta ṭang chuan ṭamdil hi a lo chhuak ta a ni, an ti. Tin, hmar hnam zinga hnam pakhat biate ho hian ṭam dil loa vattute hi keimahni kan ni an ti a. Chuti a nih chuan nupa tuak khat kan tih te hi biate ho chu an niin a rinawm. Tin, a kam sirah hi lungphun pakhat a awm a, tah chuan ti hian a inziak a. Ke cheva, cham dil khuaptu, phei lai neu tlin min sel lo u, ka zam ngai lo tlang len maw ia pa, ram tuanah lung ral chawiin va lan ka mawi chuang e, phuntu kap chaw la, taia kei fang tiin a inziak a ni. A hmun hma leh kalkawng vel hi hei ai hian chei that deuh ni se chuan tun ai hian tlawhtu an tam, in a rinawm a, a hmun hma vel han chei tha ila a nuam dawn, a nawm dawn tehlul nen.